Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ выпускра шапасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлет пӗр-ха пӗр шапасем ҫинчен? Мӗнле чӗр чун вӑл! Шапа! Мӗн туса пурӑнать? Чи малтан шапасене куриччен эпир вӗсене нумайрах илтетпӗр. Мӗншӗн тесен вӗсем вӑйлӑ кваклатаҫҫӗ. Кам ялта пурӑнса курнӑ ҫав пӗлет шапасем ҫӗрӗпе хӑйсен юрисене юрлаҫҫӗ. Тата вӗсем ҫинчен калаҫҫӗ, шапасене ҫар аллӑн тытсан продавкӑсем тухаҫҫӗ теҫҫӗ. Айсер илтнӗ-и, ӗлек ҫынсем шапасене сет ҫине янӑ пулнӑ. Ҫапла вара нумайӑшсем сирӗнтен шутлаҫҫӗ пулӗ, шапасем вӗсем Еренчӗксем, чӑнах та ҫаплах тискер чӗрчунсем-и вӗсем! Эсир те вара ҫапла шутлатӑр пулсан, лайӑхрах тишкерсе тухма сӗнетӗп сире. Шапасем ҫӗр ҫинче вӑйлӑ аталаннӑ. Вӗсем тӗсӗсем пилӗк ҫӗр штук ытла шутласа кӑларнӑ ученӑйсем. Шапасем – хӳресер чӗрчунсем. Шапасен особенность вӑл анӑ биоз термине. Холоднокровный тесен те йӑнӑш пулмасть. Ку пӗлтӗре чак япалана шапасем ҫулла кӑна активлӗ. Хӗлле вӗсем ҫывӑраҫҫӗ. Тата шапасем вӗсем амфибийсем. Шывра та пурӑнаҫҫӗ тата типе ҫӗр ҫинче. Частарах кӳлесенче, ҫырмасенче, Атӑлсенче, Тинӗс хӗррисенче, вӑрмансенче, лупашкасенче, хирсенче, шурлӑхсенче те пурӑнаҫҫӗ. Шапасем нумайрах нӳре вырӑнсене кӑмӑллаҫҫӗ. Айтӑр халь чи тӗлӗнмелле шапасем ҫинчен пӗлтерсе хӑваратпӑр. Вӗсенчен Суринамская пипа.

Нумай та тӗрле вӗсем. Апла пулсан, Айдар, хамӑр тӑрӑхри шапасем ҫинчен тишкерсе тухатпӑр. Лайӑхрах пӗлме. Шапасем земноводнӑйсенчен чи пысӑккисем шутланса тӑраҫҫӗ. Кӳле шапин хӑйӗн йӗрӗпе вӑрӑм скелет, удлиненный тепӗр. Тӑрӑхла пуҫ шӑмми тата шӗвер сӑмсаллӑ вӗсем. Шапасем вӑтӑр ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗрисем тата та нумайрах, анчах пурте мар. Шапасем хӑйсен апачӗ хыҫҫӑн чупса ҫӳремеҫҫӗ. Вӗсем нумайра кӗтсе лараҫҫӗ пӗр вырӑнта. Ҫӑварӗ умӗнче юрӑхлӑ япала иртсе кайнӑ вӑхӑтра ҫеҫ тапӑнаҫҫӗ. Шапасем хӑйсен вӑрӑм чӗлхипе тапӑнаҫҫӗ. Чӗлхи вӗсен липкий. Ҫыпӑҫакан чӗлхипе ҫавӑрса илеҫҫӗ те ҫӑтса яраҫҫӗ апатне. Шапасем малти шелӗсем те пур, анчах вӗсем ҫиме мар. Ҫимене тытса тӑма кӑна усӑ кураҫҫӗ. Шапасен тӑшманӗсем те нумай. Тата интереслерех пӗлтереш, этемсем те шапасемпе апатланаҫҫӗ. Сӑмахран, Китай ҫыннисем, Франци ҫыннисем, Индонези ҫыннисем тата ытисем те ресторансенче шапасен урисем деликатес пулса тӑраҫҫӗ. Шапасем лайӑх приспосабливаться тӑвӑннӑ ҫӗр ҫинче пурӑнма. Сиве вӑхӑтсем ҫитсен шапасем хӳтӗлев вырӑнсем тупаҫҫӗ те шӑнса лараҫҫӗ. Вӗсен организмӗ ҫавӑн пек пулса йӗркеленнӗ, минусовой температурисенче анабиоз состоянине кӗреҫҫӗ. Ҫавӑн пекех состоянине шапасем кӑна мар, тритонпа, саламандра та ҫавӑн пекех хӑтланаҫҫӗ. Пирӗн тӑрӑхсенче сивӗ вӑхӑтсем ҫур ҫулччен ҫитме пултараҫҫӗ. Анчах ыйтма пулать, ма вилмеҫҫӗ-ха вӗсем? Хураве ҫавӑнтан пулать. Анабиоз состояние вӑл ҫавӑн пек процесс хыҫҫӑн организм хӑвӑрт функционировать тума чарӑнать, чӗре ритме те чакать. Условно калама пулать ҫапла. Выльӑх ҫывӑрать. Вӑл пурӑнмасть те ҫапла, вилмест те. Кайран ҫанталӑк ӑшӑта пуҫласан ҫак чӗрчунсем каялла сывалма пуҫлаҫҫӗ. Ҫак пурнӑҫ процесӗ вӗсене питӗ аван ӗрчеме пулӑшать, ҫавӑнпа та шапасем нумай ҫулччен пурӑнаҫҫӗ. Тусь сезонне шапасен ҫуркунне пулса иртет. Йӗпе вӑхӑтсем ҫитиччен хӑйсен ӗҫӗсене тума васкаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен ҫурисем, голова сексем ӗрчесе ӗркеремеҫҫӗ, Пӗр-пӗрне юратнӑ хыҫҫӑн шапасем икринкисем сапаҫҫӗ. Кайран ачи вӗсене аплодотворя тӑвать. Ун хыҫҫӑн икринкисенчен головасиксем пулаҫҫӗ. Кайран вӗсен урисем курӑна пуҫлаҫҫӗ, хӳрисем татӑлнӑ хыҫҫӑн. Вара унтан вӗсем шапасене ҫавӑрна пуҫлаҫҫӗ. Шапасем ҫут ҫанталӑкшӑн питӗ усӑллӑ. Вӗсем шывсене тасатаҫҫӗ. Тата этемсем шапасенчен эмелсем тӑваҫҫӗ. Лекарство тейӗпӗр. Сӑмахран, онкологи чирӗсенчен, желудок чирӗсенчен тата гастритран. Шапасем пахча тӗрӗкӗсенче те усӑллӑ. Вӗсем тӗрлӗ наркӑмӑшсене пӗтереҫҫӗ, юрӑксӑр нӑрӑсене ҫиеҫҫӗ. Тата вӗсен иммунитет хӑй ятӑм аталаннӑ. Ҫаплах вара ӗлӗк ҫынсем хӑйсен пахча тӗрӗкӗсене юриех шапасене ӗрчетме тӑрӑшнӑ. Наркӑмӑшсене пӗтерес тесен вӗсем кайӑксенчен те усӑллӑ. Тата ӗлӗк-авал ҫынсем шапасене сетин савӑчӗсем ҫине чиксе хунӑ пулнӑ. Ҫакӑн пек процессран, сӑмахран, ӗнесече хӑвӑрт пӑсӑлман. Мӗншӗн тесен шапасем лӑймака выделяттӑваҫҫӗ. Слиз тейӗпӗр хӑйсен тирӗсенчен. Ҫак япала бактерисене вӗлерет, ҫавӑнпа та сет пӑсӑлмасть. Шапасем сирӗншӗн ерӗнчек пулсан та противный. Вӗсем ҫут ҫанталӑкшӑн питӗ усӑллӑ. Упрама тӑрӑшӑр ҫут ҫанталӑка. Тепер юлӑр тусем!